Bonjour nilqakom lura għal programm ieħor Malti Kulturali, fejn din is-sena ħa nkunu nidħlu naqra iktar fid-dettall fuq il-flora u fawna Maltija. Nixtieq billi l-ewwel nintroduċi l-mistiedna speċjali tagħna, il-Margaret Gatt. Bonġu Margaret kif? Bonġu, tajba, grazzi. Tajjeb mhux ħażin. Qabel ma nibdew bil-mistoqsijiet, ħa naraw feature qasir biex nintroduċu s-suġġett iktar fil-fond. Ibqgħu magħna. L-iqtates tat-triq huma parti mill-karatteristika ħajja tal-komunità tagħna fl-ibliet u l-irħula Maltin. Dawn il-qtates qed iħallu impatt fuq l-ambjent tagħna peress li hemm numru kbir minnhom li jirriproduċu malajr. Il-qtates qed jintefgħu barra u jitħallew jiġru fit-toroq waħedhom. Dan ipoġġihom f'riskju ta' mard u periklu minħabba li jsibu ruħhom f'kundizzjonijiet ħżiena. Imħabba l-kundizzjonijiet xejn sbieħ li jgħixu fihom, l-imġieba tagħhom tinbidel. Dawn ifittxu li jikkaċċjaw aktar minn qtates domestiċi u ġeneralment huma aktar aggressivi u protettivi fuq it-territorju tagħhom. In-nies irreġistrati li jitmgħuhom qed jagħmlu użu mis-sistema tal-BCRS biex il-flus li jaqalgħu minn dawn il-vouchers jużawhom biex jixtru l-ikel għal dawn il-qtates li qed jgħixu barra fil-lokalitajiet tagħhom madwar Malta. Għalkemm awritates jiġru fit-toroq, is-santwarji u x-xelters qed jagħmlu mill-aħjar biex jieħdu ħsiebhom u jsibulhom dar. L-għajnuna tan-nies madwar Malta u Għawdex tiswa ħafna biex il-feeders ikollhom il-vouchers għall-ikel tal-qtates li hu bnin u adattat għalihom ta' kuljum. Huwa importanti li l-qtates ikollhom post komdu u bla periklu biex jieklu, ħalli ma jkunux imbeżżgħin min-nies u minn x'inhu jiġri madwarhom waqt dan il-ħin vulnerabbli. Il-veterinarji madwar il-gżejjer joffru servizzi ta' programm TNR, Trap, Neuter and Release. Dan huwa mod biex tnaqqas il-popolazzjoni tal-qtates f'Malta. Huwa importanti ħafna li nkunu konxji ta' x'qed jiġri madwarna u nitgħallmu nieħdu ħsieb dawn il-qtates tat-triq. Feature pjuttost interessanti ħafna u kif rajna dejjem is-suġġett tal-lum ħa jkun fuq iqtates ta' triq. Mela biex nibnu iktar fuq dan is-suġġett nixtieq nibda nsaqsik naqa' żgħira mistoqsijiet. Kif nafu iqtates fit-toroq ta' dal-pajjiż qed jiżdiedu bla kontroll. Għalfejn qed jiġu mwarrbin tajt dawn iqtates? Ikun hemm ħafna min jaddotthom u mbagħad jdejquhom u jitfgħuhom barra mingħajr ma jkunu injutarizzati għax jekk ikunu msewwija ma jarġax jipproduċu. Fimt dik waħda mill-problemi, ġifiri, għax biex tad-dotta tittamel il-homework qabel għandek 14 sena commitment u mhux kif u jew ħassifer jew ħajkollok baby titfaħħom il-barra. Tajjeb ħafna. U tista' tiddeskribi l-ambjent li tipikalment jgħixu fihom dawn it-tip ta' qtatex? Ma tantx ambjent sabiħ, għax jew qalb il-karozzi, jistennew li tajjerhom xi karozza, Jiena ħdejja jiġu jieklu nibża' għax iridu jaqsmu t-triq biex jiġu jieklu ħdejja. Mhux l-ewwel darba li tkun ħadd tajjarhom xi karozza jew hekk. Jew inkella jkunu ġo xi għelieqi jimirdu meta ma jkunx hemm min joħodhom għand vets u hekk u jaħasra jsibu ruħhom f'diffikultajiet ħafna. U intu xi feeders oħra, of mm. course, eh, issarfu l-vouchers tal-ikel. Eh, kif dawn jisiru beneficju kemm għalikom u kemm għaqtates? ħafna. Għax il-BCRS, il-BCRS ħafna affarijiet oħra li jissarfu dawk kollha nsarfu għom vouchers biex imbagħad nġibu għom ikala l-qtates. Mhm. U Għajnuna m'hemm minn imkien, jiġifieri Alla ħares ma jkunux dawn l-affarijiet. Għax. Nimmaġina, nimmaġina. Trid toħroġ mill-but. Mhux hekk, mhux hekk. Eh, u kemm hi diffiċli għal xi ħadd li hu reġistrat biex jieħu ħsieb tates jiċċievi l-għajnuna mingħand il-veterinarji għall-kura tagħhom? Xejn. Xejn, xejn, xejn. Forsi ssib 'il xi ħadd qalbu tajba xi vett u jtik id-discounts peress li tmur teħodlu ħafna qtates, strays, u jtik prezz inqas, il-bqija trid titħallas minn butek. Jew inkella hemm skema darba kultant Joħroġ għall-Gvern li jissewwew il-qtates imma mal-ewwel ġimgħa l-vouchers ikunu diġà nħadu kollha, ħaduhom kollha. Din skema li trid tibqa' għaddejja kontinwament biex issolvi l-problema tal-istrays. Mhux hekk. U, diġà tkellimna ftit żgħira, x'jista' jsir biex il-pubbliku jiġi edukat li n-nies li jżommu l-qtates siguri b'mod responsabbli b'mod partikolari biex jiġi evitat li n-nies jabbandunawhom dawn il-qtates fit-triq. L-ewwel ħaġa hi li tajjeb li jibdew jiġu ċċipjati l-qtates għax ikun hemm iktar responsabilità u dak li jkun biex jitfgħu barra bħal speċi jkun iċċipjat dejjem differenti. Dik waħda. Dik waħda naħseb pjuttost importanti ħafna. U meta nitlu mbagħad min-naħa tal-gvern u l-awtoritajiet eh, lokali biex jindirizzaw il-kwistjoni, ehm, x'jistgħu jagħmlu għal popolazzjoni żejda ta' tates li għandna? Ehm, barra l-iskema ta' neutering irridu jinfetħu santwari jew shelter oħra għax l-ammont huwa kbir hemm 36,000 stray cats li jekk ma jsirx hekk il-santwarji kollha mimlijin, jiġifieri m'hemmx fejn tpoġġihom, daqta' tisħa jibqgħu barra, issewwi u titfal barra trid għax ma m'għandhomx fejn jżommhom. U kif għadna l-ewwel ukoll jekk ma ssewwihomx iktar ħa jkomplu jiżdiedu. Iktar jimmultiplikaw u jiżdiedu rata qawwija. U tista' tkellimna naqqa' żgħira fuq il-kennels partikolarment x'jagħmlu dawn l-ispazji kif huma siguri u Bħala benefiċċju ta' tal-kennels. Bħala shelters u hekk Eh, jiġifieri. Bħala shelters. Bħala- Le, em, daw ikunu iktar qegħdin sikuri għax ikunu taħt għajnejhom ġewwa jkunu ma jifilħux. Joħduhom għand vet, jekk ikun hemm qattusa mhix imsewwija isewwuha, allu ikel ħajsibu dejjem. Okej, mhux hekk. Jiġifieri xi naqra fsit ħajsibuh ukoll, jiġifieri dejjem aħjar u jkunu qegħdin ġo shelters u santwarji. U jkollhom post fejn jistgħu. Ikollhom post fejn ikunu safe, u mix-xita mill-elementi kollha. Eżatt, eżatt. U wieħed mill-perikli li ħafna miqtatis tat-triq huwa li n-nies qed jivvalenawhom u bil-valenu tal-ġrieden u iqtatis qed jittieħdu minn dal-valenu dejjem. Hemm xi riskji oħrajn li jgħaddu minnhom iqtatis tat-triq? Barra l-valeni u hekk, hemm il-karozzi. Li jkunu morda u ħadd ma jkun jaf bihom. Dak l-affarijiet jiġifieri. U ħafna minnhom ikunu minn nies ġenerali fit-triq li jkunu għaddejjin dejjem. Aha, aha, aha. U kemm hemm nies irreġistrati bejn wieħed u ieħor biex jitimgħu iqtates u x'tip ta' ikel ikun tajjeb għalihom dawn iqtates? Eżatt, eżatti ma nafx kemm, imma hemm ħafna nies sostanzjali jiġifieri li hemm nies irreġistrati, jiena ngħid għalija ntihom ikel kif nagħti l-qta' test tiegħi tad-dar. Però jiena bħalissa m'għandix ħafna, ġieli kont nitma' Sixty u kont nixtrilhom bottijiet naqra ikel irħas. Imma mbanda ma tihomx tort għax jekk ikun hemm ammont kbir ikun hemm min għandu fuq il-hundred ma jistax jonfoq kif jitma' l-ilta d-dar. Però xorta hawn ikel Tajjeb ukoll, mhux daqs li tagħti l tad-dar ma ssib. U x'qegħdin jagħmlu x-shelters u s-santwarji biex jgħinu qtati diġà tkellimna ftit żgħir forsi tista' tispandi ftit iktar fuq. Biex? Biex jgħinuhom iqtates ix-shelters. Ix-shelters biex jgħinu l-qtates. Eżatt, yes. Eħe, kif għedtlek l-ewwel, jekk ikunu morda jistgħu jindividwawhom u jieħduhom għand il-vet, isewwuhom dik importanti. ituhom l-injections biex ma jimmirdux, eh, u ikel, ikel u xorb, u li jkunu sejf ġewwa mill-elementi kollha. U jekk xi ħadd ikun interessat mhm. li jgħin iqtates fit-triq ta' fil-komunità tagħhom, eh, li ma passi prattiċi eh, jistgħu jieħdu biex jikkontribwixxu għas-saħħa tagħhom mod responsabbli. L-ewwel ma jridu jagħmlu jittrepjawhom u jsewwuhom għax dik importanti ħafna. Jaraw li jkunu f'post safe meta jkunu qegħdin jieklu għax huma jitgerxu kif jaraw il xi ħadd jitgerxu jew jaqlitulek taħt xi karozza jew jaqsmu t-triq. Jiġifieri l-importanti li fejn jitimgħuhom ikun naqra post safe. U xekku nasumi jitgerxu ħafna u kol, għax daw mandomx dik il-fidel. Feral zone daw, jibżaw minnek ġifiri. Ehm, U naħseb għandna bżonn iktar attenzjoni lihom dawn il-qtates ta' triq, Iva, speċjalment. ħafna. Għax hawn min ikeċċihom imorru l wara bib u. Eżatt, mhux hekk. U iktar Mhux naħseb kulħadd iħobbhom. meta tibda tagħtihom l-ikel u tibda toqgħod naqa' magħhom. U mbagħad iktar. jibdew jidrawk u jiġu eżatti fil-ħin. U Arloġġ. eżatti joqogħdu miegħek. Jekk trid magħhom fis-sitta, fis-sitta tarahom jistennewk. Jew jekk tmur bil-karozza, kif jaraw il-karozza joħorġu f'nofs tat-triq Alla ħares ma tkunx attenta għax-xupp jarfuha l-karozza. U jħobbu ħafna u għandhom ħafna mħabba f'qalbhom. Iva, iva. Għax dejjem jaraw xi ħadd li jkun qed jieħu ħsiebhom. Bħala. Ġieli, tant ikunu mxennqin mill-imħabba li jkollhom l-ikel ikunu bil-ġuħ jiġu ħdejja biex noqgħod nżiegħel bihom u mbagħad imorru jieklu. U kif għadna wkoll, is-saħħa tagħhom naħseb hija vera importanti. Importantissima. Mbagħad trid tiġi Again kif għadna l-ewwel ukoll in-nies fil-pubbliku ħafna minnhom ma jagħtux każ. Spiċċajna u vera hemm naħseb limitu ta' nies li fil-verità qed jagħmlu pass 'il quddiem fejn jgħidu dawn ukoll animali ħaqqhom li nieħdu ħsiebhom. Għax il-general public kif jgħidu ma jinteressahomx ħafna. Mhm. Dik il Anzi, żdiedet naqra l-awareness. Bil-mod il-mod. Bil-mod il-mod. Imma kieku b'xi modi iktar tgħid li nistgħu nespandu l-outreach għalihom dawn il-qtati? Aha. L-importanti li jinfetħu santwarji. Għax jekk dal-qtati issa joqogħdu jiġru barra u ma jkunux imsewwin, ħa jibqgħu jiżdiedu. Issa jekk inti ssewwihom u titfagħhom ġos-santwarji jkun hemm xi ħadd min jieħu ħsiebhom, dejjem ħa tonqos il-popolazzjoni minn ġot-triq u jkunu iktar safe. Ovvja, u naħseb min-naħa tas-santwarji mbagħad għandna bżonn iktar. Ikun hemm min jieħu ħsieb. Postijiet fejn nistgħu niftħu. U żgur. U fl-aħħar mill-aħħar da kollu għas-saħħa tal-annimali stess biex forsi bil-mod il-mod nibdaw naraw nuqqas tagħhom fi triq u iktar. Għax is-santwari kollha full up. Mhux hekk. M'hemmx, ftitaw. Santwarju Shelter. Jien għandi ħabibba tiegħi għandha 300. Oh, l-immaġina. Tieħu ħsibhom minn nalla kienu l-BCRS u affarijiet oħra għax impossibbli eh, u ssib lajnuna minn jgħinha. Imma hopefully issa bil-mod il-mod nibdew naraw in-nuqqas tagħhom fit-triq. Eh, Margaret, nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna llum u tal-li ġejt tirrispondilna mistoqsijiet ukoll. Eh, vera suġġett importanti. Mhm. u naħseb għandna bżonn iktar awareness kif jgħidu bil-Malti għalih. Eh, nixtieq nirringrazzja l-udjenza wkoll, eh, nirringrazzja l kulħadd li għena. Eh, kif nafu dan is-suġġett dejjem ħajbqa' relevanti ta' dejjem ħajkunu importanti għalina, naħseb jagħmlu parti mill-pajjiż kbir mm-hmm, għalina mm-hmm, wkoll mm-hmm. u s-saħħa tagħhom għandna bżonn nieħdu ħsieba aktar u iktar. Forsi b'modi iktar pubbliċi fejn nistgħu nitlu naqra iktar fl-awtoritajiet ukoll u nġibu iktar awareness għax bħalissa naħseb li din għażajra blura. So, nixtieq ningrazzja lil kulħadd, nixtieq ningrazzja lilkom l-udjenza wkoll, it-telespettaturi, u narawkom il-ġimgħa dieħla għal programm ieħor Malti Kulturali.